Diolch yn fawr iawn am ymuno gyda fi heno, um, lle byddai'n um, trafod um, gweithiau'r um, artist dyfe John Elwyn gyda chi. Bennu i dimorfydd, um, rwy wedi gweithio yn y llyfrgell nawr ers pymtheg o flynyddoedd, gyda gwahanol unedau, gyda'r uned arddangosfeydd i ddechrau, ac yna gyda'r uned digido ac yn awr yn gweithio gyda'r casgliadau celf yno. A heno fe hoffwn rhoi mewnwelediad i chi i weithiau John Elwyn a chedwyr o fewn casgliadau'r llyfrgell, a fel person lleol um, a y c- cafodd ei magu ym Mhen Gwyn ger Llandysul, mae tirluniau John Elwyn i Fear yn gorfforiad o Geredigion mewn ffordd. Mae dirluniau fe gyda'i baled o lliwiau llachar a chyfoethog um, i fi'n cyfleu y profiad o dyfu fyny yn nhirlun Ceredigion i'r dim. Mae arddull uh, neorhamantaidd ef hefyd yn apelio'n fawr iawn at ei. Cafodd y Llywodraeth Genedlaethol perthynas agos iawn gyda'r artist trwy gydol ei yrfa, ac o fewn casgliadau'r Llywodraeth Genedlaethol mae gennym oddeutu 50 o weithiau'r artist o fewn y casgliadau. Mae'r gweithiau yma yn amrywio o gweithiau mawr eiconig um, uh, ar gynfas, gweithiau olew ar gynfas, i gweithiau paratoadol ar bapur ganddo. A Beth bydd yn dda heno yw rhannu rhai o'r gweithiau yna falle mae nifer o'r cyhoedd heb weld o'r blaen. A felly, ni'n hefyd yn ffodus iawn, wrth gwrs, yn y Llyfrgell Genedlaethol, nid yn unig i cartrefu gweithiau celf artistiaid Cymreig o fewn casgliadau'r Llyfrgell, ond hefyd i archifau nhw hefyd. Felly yym llythyron, felly o fewn Llyfrgell ma' 'na llythyron rhwng John Elwyn a artistiaid eryll fel Kyffin Williams, John Pett a Ceri Richard ac hefyd yy noddwraig o gelfyddyde Cymreig yy Winifred Cwm Tennant hefyd. Ac wrth gwrs, dyna beth sydd yn gwneud y Llyfrgell yn hollol unigryw, yw'r ffaith taw nid dim ond casgliadau celf sydd gennym ni yno, ond hefyd archifau'r artistiaid, sydd felly yn rhoi darlun llawn i ni o cymeriad a gwaith yr artist. Ni hefyd yn ffodus wrth gwrs bod Robert Meirig, sef um, sydd yn um, uh, pennaeth ar Coleg Celf a Brystwyth, wedi gwneud cymaint o waith ymchwil i fewn i, i John Elwyn, a mae'r Coleg Celf a Brystwyth lawr y lôn o'r llyfrgell, ac felly um, yn ei gyfrol o 2000 hefyd, wnaeth e nodi taw trwy'r Llyfrgell Genedlaethol wnaeth e ddod i adnabod gwaith John Elwyn pan wnaeth, uh, wnaethon ni gwahodd e i ysgrifennu catalog ôl-syllol ar yr artist i ddathlu ben-blwydd yn 80 oed.

their language and long established social traditions. The Welsh have a word to convey this affection for a community. It is called brogarwch. Felly roedd magwraeth John Elwyn yn ganolog i waith yr artist trwy gydol i yrfa, gan y dyf yn adpar ger Rafon Teifi, ger Castell Newydd Emlyn yn 1916, Roedd ei dad, David Davies, yn berchennog ar Fenyw Lan Elwyn, Adpar, o le cafodd yr artist ei enw. A fi'n ffodus iawn bod um, mam fy nghyfaill yn byw yn hen cartre um, teuluol John Elwyn. Mae hi wedi bod yn dyn credu i danfon y lluniau yma i fi. Yn 2014 fe ddadorchuddiodd carreg i goffáu'r artist yym ar flaen hen gartref John Elwyn a crëwyd y y cerfl- y yym a a grëwyd gan y cerflunydd cerrig blaenllaw Ieuan Rees. Yym fe godir yr arian ar gyfer y garreg gan Gymdeithas Gyfeillion John Elwyn. Ac yn ystod adeg plentyndod yr artist roedd adfer yn gymdeithas glos iawn a oedd yn llawn ffermwyr, gwehyddion a chrefftwyr lleol. Yn ystod y pedwaredd ganrif ar bymtheg oedd y diwydiant tecstiliau ar ei anterth ar hyd y dyffryn Teifi, ond erbyn y 1890au roedd ffatrïoedd tecstiliau wedi disodli mwyafrif gwehyddion y llaw ac felly roedd arbenigwyr fel Tad John Elwyn yn gyflym diflannu. oedd amser oedd yn medru bod yn anodd iawn um, ar y felin hefyd yw'r rhieni, um, oedd y dirwasgiad economaidd ar ei weitha hefyd adeg hyn a tlodi enbyd yng Nghastell Newydd Emlyn a nifer o chosion o tuberculosis hefyd yno. Ond mae gwrdd hapus iawn cafodd John Elwyn yn adpar a dyma'r hyn oedd y gyfleu yn ei beintiadau hefyd. a na phenodi am ni blentyndod hynod hapus. Ganwyd fi i sŵn crician clacio fframiau gwau a oedd trwch wal garreg i ffwrdd. Rwy'n sylweddoli fod hyn fel sefyllfa stori Dylwyth Teg, castell, palas, cyn cartre ni oedd melyn wlân ar lannau'r afon Teifi. ochr arall yr afon ac o fewn cyrraedd roedd olion castell, a thu cefn ein melin ni ar dir uchel yn wynebu'r castell roedd plaster tir feistr, perchennog y llain o dir oedd y ninnau'n byw arno. Nid oedd un adeilad arall o fewn y triongl yma, a dyma ein lle chwarae ni, unai'n dringo'r coed neu'n chwarae o gwmpas ar y creigiau yn yr afon ac yn dal sildin mewn potiau jam yn ystod yr haf. A wnes i darganfod yr yym teitlyfr bach hyfryd yma i g- ar g- i Gastell Newydd-Emlyn o fewn casgliadau Llyfr Cenedlaethol. Yym cafodd ei gyhoeddi gan Watts Gomer, Llandysul ym 1949 a cheir cynllun hyfryd gan John Elwyn ar flaen y deitlyfr ac hefyd hysbyseb ar gyfer fle- Felin Wlân i Dad David Davies o fewn y llyfryn hefyd a o'n i'n meddwl bod hwnna'n hyfryd iawn felly o'n i isie rhannu hwnna gyda chi heno. Oedd John Elwyn yn braslunio'n gyson yn blentyn, um, bob tro'n cystadlu mewn steddfodau lleol ac yn ymarfer ei sgiliau um, drwy gopïo ffotograffau o enwogion fel Lloyd George a Iean Gwynedd oedd yn hongian yn ei ysgol Sul. ar wal ei ysgol Sealer. Fe wnaeth e hefyd ddechrau gopïo atgynhyrchiadau o weithiau Cézanne a oedd o fewn ei wyddoniadur i blant gan Arthur Mee, sydd gwyddoniadur oedd e wedi medru prynu trwy safio ei holl arian boced e i brynu. A oedd Cézanne artist byddai'n cael glanwr mawr ar waith um, John Elwyn nes ymlaen. Ac yn Rhagfyr 1934, pan oedd John Elwyn yn ddeunaw oed, fe ddawodd Ysgol Ramadeg Llandysul er mwyn dechrau'r gwrs diploma dwy flynedd yng Ngholeg ym Mhellgyfyrddin, lle dysgodd pwysigrwydd persbectif, cynllunio, anatomi, caliggraffi, portreadu, bywlen, bywleniadau a dylunio bywyd llonydd. Um, tra yng Nghyfyrddin, cafodd y uh, ffaith bod ei diwtor yn hoff iawn o'r artist Sir Ffranc Brangwyn, tipyn o dylanwad ar Don Elwyn, ond wedyn nath y e symud i ffwrdd o'r dylan, dylanwad yma pan nath ei gwblhau astudiaethau fe yn y West of England College of Art ym Mryste um, 1937. achos fan'na cafodd ei ddylanwadu'n fawr gan ei diwtor a'r artist Evan Charlton. Am rester wedyn, enillodd John Elwyn ysgoloriaeth tair mlynedd i astudio yn y Coleg Celf Frenhinol yn Llundain. Yn anffodus, nid oes yna rhyw lawer o'i weithiau o'i gyfnod ym Mryste um, yn bodoli, ond o fewn y llyfrgell mae gennym bortread hyfryd um, o'i gyd-fyfyriwr, um, a greodd e 1938. Yn ddiweddar nes i e-bostio Robert Meyrick a holi fe os oedd e'n gwybod beth oedd enw'r myfyriwr yma, gan taw ond y teitl Bristol Student oedd gen i fi um, ar gyfer y gwaith. A um, rwy'n ddiolchgar iawn i Robert Meyrick bod wedi dod yn ôl ata i gyda'r ffotograff yma o G. Jenkins, um, yn yn yn y stiwdio yn barod i gael ei bortreadau wedi ei beintio. Chi'n gweld bod y pib a'r top streipiog yn cyd-fynd â'r hyn yn y, yn y peintiad olew. A os oes gennych fwy o wybodaeth am y G Jenkins yma, byddwn ni'n falch iawn i clywed wrthoch chi. Um, mae pob dim yn help wrth i ni um, cyfoethogi catalog y llyfrgell. A gwaith arall sy'n dyddio o'r cyfnod yma hefyd gan John Elwyn o 1938 ydy'r tirlun hyfryd yma. Um, bydde John Elwyn wedi peintio'r llun yma wrth edrych allan o felin wlân i rieni fe, teg at sgwar Adpar, um, pan oedd yr artist yn 22 mlwydd oed. A beth sy'n diddorol yw bod yr, y, y flwyddyn 1907 yn, yn flwyddyn hynod pwysig yr artist, um, yn drobwynt yr artist, gan tad dyma'r flwyddyn y gadawodd ef ei bentre anedig i fynd i astudio yng Ngholeg Celf, yng Ngholeg Celf Frenhinol Llundain. A dwedodd Hywel Harris yn ei lyfr eiconig e o 1983, Cymru'r Cynfas, gorau Cymro, Cymro oddi adre. A mae'r dywediad yma'n cyfleu um, gwaith John Elwyn i'r dim, achos i, i deimlad e o hireth tuag at adpar, um, oedd yn ganolog i waith yr artist trwy gydol ei yrfa. Yym, o'n i'n adnabod yr adeilad yma a'r chi'n gweld ar ddiwedd y rhewl yn yr paentiad fel Clwb Rygbi Catalan Emlyn pan o'n i'n tyfu fyny. Ond yn ystod yym ieuenctid John Elwyn bydde'r... dyna oedd y lamin, Tafarn y Lamin oedd yn lle canolog iawn i'r gymdeithas i gwrdd. a yn ystod ffeiriau o'r Ŵyl Fai, ffeiriau ffowls Medi a'r Dolig, bydd y ffermwyr yn dod i cyfnewid a prynu um, anifeiliaid, ac yna bydden nhw'n selio'r ddel dros peint, dros beint yn y lamin. Felly oedd e'n lleoliad pwysig iawn um, i'r gymdeithas. Felly, yn ystod blynyddoedd yr artist yn Llundain, um, oedd e'n medru ymweld â nifer o reelau byd enwog, gan weld nifer o, o weithiau iconig gan artistiaid megis Cézanne, um, a fyddai'n cael dylanwad mawr ar ei, ar ei waith gan gynnwys ar ei hunan bortreadau fel yr un a welir yma. Um, oedd yr artist yn gweld Llundain yn lle go rhyfedd ac yn amlwg yn wahanol iawn i Gefn Gwlad Cymru a bydda fe'n dychwelyd yn aml iawn i Adpar yn ystod y, ei wyliau um, coleg er mwyn medru gweld ei deulu um, a helpu allan ar y felin. A mae gennym ni o fewn casgad y llyfrgell y portreadau hyfryd yma creodd John Elwyn o'i deulu pan oedd e adre um, yn ystod ei wyliau um, coleg e. A ni'n meddwl bod rhain yn hyfryd iawn yn dangos um, bywyd um, um, personol um, John Elwyn a'i deulu. Ac yn ystod y cyfnod yma hefyd, fe ddatblygodd John Elwyn ddiddordeb mawr mewn barddoniaeth Gymreig ac eingl Gymreig, a hoff bennill Sir John Elwyn oedd Fern Hill gan y bardd enwog Ddylan Thomas. Mae'r pennill yma wedi seilio ar wyliad bardd ar fferm Modryb ac ewythr Dylan Thomas sef fferm Fern Hill yn Sir Gyfyrddin yn ystod y mil naw ugeinau. A dyma darn o'r pennill um, gan Dylan Thomas um, i chi gael clywed.

Felly oedd John Elwyn fel Dylan Thomas yn hiraethu am cefn gwlad Cymru yn ei gwaith. Um, oedd gan John Elwyn hefyd ddiddordeb mawr mewn athroniaeth a seicoleg, a nath y diddordebau yma at gyfnerthu deimladau heddychlon tuag at um, rhyfel, a daeth yn wrthwynebydd cydwybodol tuag at yr ail rhyfel byd pan gafodd y rhyfel ei gyhoeddi yn Medi 1939. Ac felly, yym, aeth ym 1939, aeth John Elwyn i weithio um, fel, um, wel, gath ei gyflogi fel gweithiwr coedwigaeth am bedwar tymor uwch ben Cwm Pont Rhyd y Fen yng Nghwm Nedd, a ddaeth e hefyd yn aelod o gymuned y Crynwyr yng Nghaerdydd yn ystod ei gyfnod yno. A rhai o fy hoff weithiau i gan Joel Erwin sydd gennym o fewn Casgadau Llyfrgell ydy'r rhai yma sydd yn dyddio o'r, o'r 1940au. A dwi'n hoff iawn o'r rhain gan bod ganddyn nhw um, arddull cryf iawn o neo-rhamantiaeth iddynt. A dyw fi ddim yn meddwl bod lot o bobl yn ymwybodol o'r gweithiau yma, felly um, mae'n da iawn gallu arddangos nhw heno i chi. Yym, byddai'r gweithiau yma wedi cael eu dylanwadu gan dirluniau Graham Sutherland a greodd Sutherland yn Sir Benfro yn y 1930au. A fi'n cofio gweld um, enghraifft o'r gweithiau yma o, o astudiaethau coed John Elwyn o'r 40au um, wedi cael ei ddangos yn yr arddangosfa hynna ddiddorol, ddiddorol rhamantiaeth o fewn y tirlun Cymreig yn y MoMA yn 2016 a gyradwyd gan um, Dr Peter Wakelin. A o'n i'n hoff iawn um, o'r gweithiau pan nes i weld nhw yno. A nid oedd John Elwyn yn ymwybodol iawn o'r mediad cryf o artistiad neu o'r rhamantaidd a oedd yn Llundain cyn iddo adael Llundain i fynd i gwmnedd. Ond oedd e wedi gweld rhai o beintiadau rhyfedd Edward Bura wrth frychau fewn dirluniau swrealaidd. Oedd gweithiau'r artist neo-romantaidd yn aml yn cynnwys ffigurau o fewn tirluniau oedd gyda theimlad um, go um, ddigalon iddynt. Ym modd lluniau'r mudiad niwromantaidd yn aml yn crybwyll effaith yr Ail Rhyfel Byd ar y tir ac ar ddynoliaeth, roedd ei gweithiau hefyd yn medru bod yn fwy o ymateb cyffredinol i dirlun a hanes Prydain. Um, byddai'r gweithiau yma a greuwyd gan John Elwyn wedi cael eu dylanwadu gan amser yr artist yn y goedwigaeth a hefyd yn ymateb yr artist i'r Ail Rhyfel Byd ac effaith rhyfel ar natur, a dwi'n meddwl bod nhw'n gweithiau hynod cryf um, gan yr artist. Um, oedd y gweithiau yma hefyd yn mater i'r straeon erchill a glywodd John Elwyn am y gwersylloedd Natsïed, Natsïaidd yn Belsen ac Auschwitz hefyd. Y creodd mwyafrif rhain mewn gwash, inc, creon a dyfrlliw. A mewn cyfweliad gyda'r hanesydd celf Peter Lord o 1995, sydd gennym fel recordiad sain o fewn Archifau'r Llyfrgell, fe nododd yr artist ei fod wedi creu'r darluniadau yma gyda'r syniad o'u datblygu efallai mewn i cefndir ar gyfer cynhyrchiad bale, o'n i'n meddwl oedd yn ddiddorol, gan oedd e'n ymddiddori mewn bale ar y pryd. Felly, yn ystod y cyfnod yma, nath John Elwyn hefyd um, dod yn gyfaill â'r bardd o Ferthyr Tudful Glyn Jones, a oedd Glyn Jones hefyd yn cyfaill â'r artist um, Dylan Thomas. Mae gennym y bortread hyfryd yma um, ohono fewn casgliad y llyfrgell. Um, dath John Elwyn yn edmygwr mawr o waith Glyn Jones yn enwedig ei gyfres o straeon gyda'r teitl The Blue Bed arnynt sydd wedi selio'r brentyndod Glyn Jones yng Nghymru. A nododd John Elwyn y canlynol, yn fy môn, rwy'n hen ffasiwn a rhamantus, ac cyn i mi gychwyn gweithio ar beintiad, mae'n rhaid i mi gael rhyw ysbrydoliaeth o'r tu fas. Fel cawod y law yn Ebrill neu efallai linell o farddoniaeth. rhywbeth i wneud y dychymyg symud a dechrau creu drych o feddyliau a myfyrdod y deimladau. Yna, mae'n well peidio gwybod yn union beth wneith ddilyn. Gadael i'r paentiadau gymeryd drosodd mewn rhyw ffordd. Mae 'na wastad obaith y bydd rhywbeth diddorol yn digwydd os ydi hyn yn cymryd lle. Wedi'r rhyfel dod i ben, fe ddychwelodd John Elwyn yn 1946 i astudio yng Ngholeg Celf Frenhinol Llundain, lle sylweddolodd fod ei ragolwg e ar fywyd wedi newid yn sylweddol yn ystod blynyddoedd y rhyfel yn naturiol, ac felly oedd dim modd iddo ddigofynnu ar le oedd wedi gadael ffwrdd cyn y rhyfel yn ei waith. Yn 1948, dechreuodd yym denu sylw yym y ra- yr noddwr, noddwraig celf Cymreig nodedig Winifred Coe-Tennant. Yym derbyniodd artist tua 50 llythyr oddiwrthi hi yn ystod ei yrfa a chedwir rhain o fewn casgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol. Roedd Winifred Cwm Tennant, neu Mawr Ne, fel yr adnabyddir hi um, wrth ei enw gorsedd, yn noddwraig hel Cymreig blaengar iawn. Fe gyhoeddodd yr hanesydd cael Peter Lord llyfr arni yn 2007. Fe ddaeth hi'n um, brynwr swyddogol celf i Oriel Gelf Glynfifion yn 1931 gan prynu gweithiau gan um, gynnwys rhai gan John Elwyn, Gwen John, Cyffin Williams, Kevin Walters i enwi o'n rhai gasgliadau'r Oriel. Roedd hi bob tro'n awyddus iawn i cefnogi artistiaid cyfoes ifanc Cymreig, um, oedd ganddi hefyd diddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth, um, a daeth hi'n soffrydell flaenllaw ac yn feistres a gwisgo i ddi orsedd y beirdd ym Mrysteddfod yn ystod ei hoeth. A wrth edrych yn ôl ar ei amser o fewn y Coleg Celf Frenhinol, yym, nododd John Elwyn mewn llythyr at Winifred Combe Tennant yym, ar Fawrth wythfed 1948, Naturally, to a young country lad the great metropolis of London overwhelmed him, and the, there were wondrous things and people on all sides which fascinated him no end.

Felly, yn ystod y blynyddoedd wedi'r rhyfel, roedd orieledd Llundain yn canolbwyntio ar artistiaid yym Seisnig a'r symudiad neo-Rhamantaidd, gan roedd hi'n anodd i orieledd dod ar draws gweithiau gan artistiaid o dramor yn ystod y cyfnod wedi'r rhyfel. Yym, fe ddylunodd John Elwyn y symudiad neo-Rhamantaidd gyda diddordeb, ond heb ar y pryd deall pa mor tebyg oedd ei arholwg nhw ar fywyd a'u harddull nhw, ond hefyd oedd John Elwyn eisiau ffeindio arddull ei hun. A oedd y byd celf yn Llundain yn ystod y cyfnod yma yn gymysgedd enfawr o dueddiadau modernaidd o swreliaeth i gelf haniaethol, yn ogystal â chelf fwy traddodiadol fel celf realyddion yr Euston Road? Ym 1937 fe gyhoeddodd yr artistydd William Cowdray mae Graham Bell o'r grŵp realyddion yr Euston Road ei maniffesto Plan for Artists, Oedd yn argymell fod artistiaid yn ymarfer 'the exploration and expression in paint by actual experience of the natural world'. Oedd apel, oedd yn apelio'n fawr at John Elwyn. A gellid gweld fod yna tebygrwydd cryf iawn rhwng gweithiau John Elwyn a'r artistiaid neo rhemontaidd fel John Minton, Keith Vaughan, John Craxton a Graham Sutherland i ennion rhai o'n nhw. Felly ym 1947 fe raddiodd John Elwyn o'r Coleg Celf Frenhinol, ac o fewn archifau'r Llyfrgell Genedlaethol unwaith eto, ceir llythyron o gymeradwyaeth o'r Coleg Celf Frenhinol um, at John Elwyn. Um, mae un o'r llythyron yma gan ei diwtor Percy Horton o'r Fenaf 14 1947,

Felly gellir gweld mor gynnar a hyn yn ei yrfa, taw gweithiau'r artist oedd wedi selio ar ei filltir sgwâr um, yn adpar oedd yn dechrau denu sylw pobl o achos ei angerdd naturiol tuag at ei fro enedigol a'i hiraeth unwaith eto. Felly wedi ei ddoraddio o Coleg Celf Brenhinol a gweithio'n gyfnod byr yn yr asiant hyrwyddo Americanaidd yn Llundain, Fe ddychwelodd yr artist i weithio yn Felin Wlân i rieni yn Adpar, ond erbyn hyn roedd ei rieni e wedi marw ac roedd ei chwiorydd yn rhedeg y felin. Ym 1948 derbyniodd gwahoddiad i ddysgu celf yn Llongborth, De Lloegr, lle dechreuodd beintio'r ardal a'r morwyr lleol, ond unwaith eto dechreuodd e ym mewn... ar ôl ychydig amser i ddychwelyd i beintio yym y thema yym wedi selio ar ei ar ei blentyndod yng Ngheredigion. Felly ysgrifennodd John Elwyn yym eto at Winifred Cwm Tennant am y pwnc newydd yma oedd e ar fin yym ymchwilio'n ei waith sef gweithiau wedi selio ar ei blentyndod yn Adpar. A mae'r llythyr yma yn rhan o archif Winifred Cwm Tennant sydd o fewn casgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol. Dywedodd John Elwyn y canlynol am ei syniad o ddechrau creu gweithiau wedi selio'r ei blentyndod. I have many more um, ideas on these lines which I hope one day to develop. I feel that at last I have found my metic, so to speak,

Felly mae'r ffaith bod Augustus John yn taro heibio i weld Winifred Cwm Tennant yn ddangos um, ei dylanwad hi yn uh, cylchoedd celf yn ystod y cyfnod yma. Mae nifer o gweithiau creol John Elwyn yn ystod y 50au wedi selio ar rôl canolog capel Ebenezer Castledd Emlyn am mhlentyndod yr artist. Yy, oedd yr artist yn arfer mynychu'r capel tair gwaith y dydd ar y Sul, a nododd yr artist yy mewn cyfweliad eto yr un un yym yy nath y cyfweliad gan hanesydd Cel Peter Lord yn 1995 sydd gennym fel recordiad sain o fewn Archifau'r Llyfrgell. Nath e ddweud yym Ar ôl gwasanaeth o'r Dydd Sul byddai'r holl ddiaconiaid yn ymweld â â chartref teuluol John Elwyn er mwyn trafod y bregeth a rhoddwyd yn y capel y dydd yna. A nododd John Elwyn fod yr agwedd darluniadol o weld diaconiaid yma yn eu hete i bowlr, pan plentyn wedi daro'n syth, a nododd o fewn y cyfweliad gyda Peter Lord fod gweld diaconed yma fel gweld Black Beetles in a green field walking about in their Sunday bests. Felly mae'n hynod ddiddorol bod hyd yn oed yr elfen ddarluniadol yna wedi taro fe pan oedd yn plentyn bach yn gweld um, y cymeriadau yma. Nododd John Elwyn ei fod yn cofio boreau Sul heulog gyda'r ffermwyr yn eu hetiau bowler a dynion busnesau bach yn eu coleri startsh a'u siwtiau brethyn cartref tywyll ar gyfer eu gwibdaith wythnosol. Rhai o'r defnydd wedi cael eu gweu ar wehyddion fy nhad ac wedi eu teilwra gan fy ewythr. Roedd yn ambell i dro gyda fy rhieni yn fy nilyn i yn pasio'r pentrefwyr eraill yn mynd i'r capeli dewisiedig. Byddem yn eu pasio bob dydd Sul mwy na heb yn union yr un fam, a chyfnewid yr un sylwadau ym mhob tywydd. Oedd ymgynnull o flaen drysau capel ar ôl y gwasanaeth yn orfodol i bawb er mwyn cloncian neu gynnig sylw am y bregeth roeddent newydd ei chlywed? Weithiau byddai'n datblygu mewn i ddadl amryw agwedd o gredo. Ychwanegodd, Ar y daith cartref o'r capel, efallai fod yna emyn arbennig ganwyd y bore hwnnw, a dyna'r rheswm fod dau berson brwdfrydig yn gwisgo boleri du yn cymryd taib yn ystod y dadl a chanu'n ddawel bach yng nghanol yr hewl, gan fod seddi y ymyl tudalennau coch neu aur ei llyfr yn yno. Er yr artist ddywedodd oedd i ail-greu sefyllfaoedd oedd yn rhywbeth mwy na chofnod syml, nid yw hyn yn angenrheidiol yn ysbrydoliaeth ond yn gryndod creadigol o gynnwrf sydd yn cymell rhywun i fynegi neu ymestyn ei deimladau a gwneud datganiad gweledol er mwyn ei hunan, yn annibynnol i unrhyw alwad o rywle arall. Yn eu hunain, roeddent yn sylwadau heb unrhyw arwyddocâd penodol tu allan i fy myd i. mewn ystyr rhanbarthol na plwyfol, ar yr un pryd roedd ganddynt rhyw fath o ryddhcad byd-eang i mi. Fel nododd yr artist rhamantaidd John Piper, mae celf rhamantaidd yn medru gweld rhywbeth arwyddocaol tu, all, tu hwnt i'r ystyr cyffredin, a, ac yn medru gweld rhyw sylw ar fywyd neu brofiad heblaw'r hyn a welir. A fel dywed Robert Meyrick, roedd arddull a thechneg Don Elwyn yn ystod y cyfnod yma, um, dim yn anhebyg i weithiau'r artist Pierre Bonnard, sef artist oedd John Elwyn yn ei edmygu yn Coleg Celf Frenhinol yn Llundain. Wnaeth hefyd cael cryn ysbrydoliaeth o weithiau Honor Domer o lysoedd y gyfraith ym Mharis yn ystod y 40 ganrif ar bymtheg, a hefyd gweithiau Gustave Courbet o angladdau traddodiadol gwerinol Ffrengig. O fewn casgliadau'r um, llyfrgell mae gennym hefyd gweithiau paratoadol um, a greodd ar gyfer y ddelwedd eiconig o Gapel Hew, Hawen, Rhyd Lewis a greodd ym 1966. O fewn llythyr arall at Winifred Combe Tennant sydd yn dyddio o 1950, sydd hefyd fel arfer sgraddu'r Llyfrgell, nododd John Elwyn, It is strange, perhaps, but I can paint imaginative compositions better when I am removed from the object of interest. This may be because one can select essential things easier and quicker when one has to rely on memory work. Felly unwaith eto mae'r elfen yna o hiraeth yn dod i mewn i waith. Erbyn y pumdegau oedd gweithio John Elwyn yn gwerthu'n dda, oedd e'n denu tipyn o sylw um, dros y ffin um, ac yng Nghymru. Ym 1953, daeth yn athro gelf yn Ysgol Gelf y Chrefft Caerwyn, lle dechreuodd unwaith eto ail ymweld â thirlun Ceredigion yn ei waith. Mae'n diddorol fel nes sôn, um, uh, mae'n diddorol i'r nodi taw cefn gwlad heddychlon um, penderfynodd yr artist i bortreadu yn ei weithiau sydd wedi selio ar ei blentyndod hapus iawn yng Ngheredigion. Um, fel nododd Robert Meyrick, roedd hwn yn thema cafodd ei wneud yn boblogaidd iawn drwy eich artistiaid um, fel George Closen a Jewel Basil y Pad yn ystod y parad y ganrif ar bymtheg. Roedd gan yr agwedd hiraethus syml gefn gwlad gwreiddiau yn y byd Fictorianaidd hefyd, ac yng ngweithiau celf artistiaid y cyn Raffaeliaid, fel gweithiau'r um, artistiaid William Holman Hunt a John Everett Millais. A fel nodes ynghynt um, oedd, no, oedd tlodi yn broblem enfawr yng Nghemwel Cymru yn ystod plant plentyndod John Elwyn, a oedd Castell Newydd Emlyn gyda un o, yn un o'r ardaloedd gyda'r rhif y fwyaf, rhif fwyaf o chosion o tuberculosis ym Mhrydain. A fi'n anodd iawn i'r rhieni parhau ar y felin ar adegau o achos diffyg gwaith. Ond nid dyma'r ddelwedd o John Elwyn, oedd John Elwyn eisiau um, cyfleu yn ei waith. Um, hyn oedd e eisiau cyfleu oedd hiraeth e a um, i blentyndod hapus iawn yn adpar yng Ngheredigion. Ond nododd e yn ei gyfweliad gyda Peter Lord o 1995, Every time I talk about my childhood, it's better, it's exaggerated. unwaith eto yr elfen o hiraeth um, oedd hynny. A creodd yr artist y gwaith iconig yma, sef Win Falls yn 1956, a gafodd ei rhoi'n rhodd i'r Llyfrgell Genedlaethol gan Gymdeithas Celf Gyfoes Cymru yn 1961. Nododd John Elwyn fod y gwaith yma yn ymgais i beintio'r mathau o wyrdd disglair ac amrywiol welir yn ystod cyfnod heulog llachar yn dilyn cawod fawr o law yn awst. yng Ngheredigion, weithiau daw gwynt chwipiol gyda stwr o maws sydd yn greulon i'r coed afalau tromlwythog, gan beri iddynt golli dagrau o wyrdd emerald disglair. Cesglir y dagrau hyn gan y pentrefwyr sydd weithiau'n plonkian fel y ffrwyth cwymp gwerthfawr cyntaf y flwyddyn. Dyma'r foment mewn digwyddiad tebyg yr wyf wedi ceisio ei beintio. Nid yw'r ffigyrau yn bortreadau ond yn hytrach yn deip. A fel um, nododd Robert Meirick, mae rhai o, o gweithiau'r artist o'r cyfnod yma, fel nes i nodi, yn ein atgoffa ni o weithiau'r artistiaid, um, artist neu o'r hymantaidd, um, John Minton. Yn enwedig y gweithiau creodd um, Minton allan yn Corsica yn um, 1940 hwyr. Yn 1956, um, gwelwyd statws uh, John Elwyn fel artist o bwys yn cael ei gadarnhau pan enillodd y Fedal Aur yn gelfyddyd gain yn Eisteddfod Genedlaethol Aberdâr am ei waith yma y ddôl. Uh, Mae'r gwaith erbyn hyn yng Nghasgad Amgueddfa Cwmcynnon Aberdâr a diolch i Robin Thomas am ddarparu'r delwedd o'r gwaith yma i fi. A erbyn diwedd y pumdegau a trwodd i'r saithdegau, dechreuodd John Elwyn ym Mhre gweithio gyda agwedd cryf geomatrig iddynt a oedd yn apelio toffter John Elwyn o ddarlunio a chynllunio, gan unwaith eto dangos dylanwad Cézanne ar ei weithiau. A erbyn 1960, oedd yr artist yn dal i ddysgu yn Ysgol Celf a Chrefft ym Mhaerwynt, ond oedd y yr ysgol yn dechrau traeth ddysgu fwy o gelf fodernaidd, oedd hyn yn dilyn ymlaen o ddylanwad arddangosfa Tate Llundain o Modern Art in the United States yn 1956 ar y byd celf yn Llundain. cyflwynodd yr argraffau eiconig yma gweithiau fel um, gan artistiaid fel William de Kune a Jackson Pollock i gynulleidfaoedd a hefyd Mark Rothko hefyd. Oedd hyn felly'n creu dadl um, rhwng cefnogwyr o gwaith celf traddodiadol a chefnogwyr celf haniaethol felly. Ond wnaeth John Elwyn ymateb i'r newidiadau yma yn y byd celf, a gellid gweld hyn yn ei waith Y Byd y Piano sydd gennym yma a sydd o casgliadau Llyfr y Cenedlaethol. Um, dechreuodd symud i ffwrdd o greu lluniau oedd yn ddehongliad darluniadol o'r, or tirlun, i fod yn fwy o ddisgrifiad a dehongliad personol o'r tirlun hefyd. A dechreuodd e gael ei ddylanwadu gan gwaith um, yr artist o Rwsia Kandinsky. Um, nath Kandinsky wneud um, John Elwyn yn ymwybodol o bwysigrwydd deall trwythyr mewnol ffurfiau. Um, yn y 60au hefyd, ath um, John Elwyn yn, yn gyfaill i'r um, artist Kerry Richards, a gellir gweld dylanwad ef ar y gwaith blwyddol Rhiannon yma, dwi'n teimlo. Um, oedd, e, oedd e'n hoff iawn o waith um, Cer Richards, y Cycle of Nature o'r 50au. Felly, 1976 yn 60 oed, priododd John Elwyn gan yn amddeol o ddysgu er mwyn canolbwyntio ar ei gelf gan ei ffeto dychwelyd i'w atgofion o geredigion ei waith, a oedd hefyd yn thema oedd yn gwerthu'n dda iawn o fewn orielau. a phenodi am ei waith ym In the Hills Elbow, mae gennyf ddiddordeb yn sut mae preswylwyr wedi cloddio eu hunain mewn, fel petai, gorneli cysgodol a phenyluniau y bryniau a'r dyffrynnoedd, fy mhlenir gan y ffordd y maent wedi pentyrru cerrig a'u peintio mewn golch pinc glas, neu eu gwyngalchu fel tystiolaeth o fywyd. y goch, lliw sydd yn peilio oddi ar waliau'r ysgubordai a'r gweithgaredd ar glos y ffarm yn ystod llanw a thrau amser hadu a chynaeafu yw fy maes dewisedig i. Mae'n hefyd ddiddorol nodi taw ond tuag at ddiwedd y saithdegau y dechreuodd John Elwyn wir cydnabod ei fod yn perthyn efallai i fudiad y y neo-rhamantiaid, a dywedodd, Os daliwch chi ymlaen digon hir, mae'n ddiddorol sut mae pethau'n dod at ei gilydd. Mi wnaeth y datganiad mae In the Hills Elbow gan John Elwyn ymestyn yr wythiau neo-romantaidd o dirlun Graham Sutherland fy mhesion fawr iawn. Os byddwn i ond yn gwybod ugain mlynedd yn ôl am hyn, efallai byddai pethau wedi bod yn wahanol, oherwydd nes i erioed feddwl amdana i fy hun yn perthyn i unrhyw grŵp, na steil o gwbl. Mi faswn i wedi hoffi bod yn ymwybodol o hyn flynyddoedd ynghynt. Byddai hyn wedi bod o help i mi ac wedi dod â rhyw fath o hyder oedd yn angenrheidiol i gynnal rhyw ansawdd, ansawdd roeddwn i'n ceisio ei gyflawni. Um, dywedodd Robert Meyrick fod gweithiau John Elwyn yn rhannu'r un arddull ar net artistiaid neu o'r rhamantaidd, ond bod gweithiau John Elwyn heb yr ymdeimlad falle melancolaidd na iddynt. Ond gellir gweld falle'r elfen mwy melancolaidd yn ei um, astudiaethau fel goed o'r 40au oedd yn ymateb i, um, i ddylanwad rhyfel ar natur ac ar dynoliaeth hefyd. Felly gloi um, mewn cyfwaliad um, gyda Pith Lod eto 1995. Gofynnodd yr Hanesydd Cael Peterloo cwestiwn hynod ddiddorol i John Elwyn, sef a fyddai John Elwyn wedi penderfynu peintio Cymru os y fyddai wedi penderfynu aros yng Nghymru a dim symud dros y ffin i Loegr. Ac ymateb John Elwyn i hyn oedd, Fi'n meddwl y byddwn ni, ond nid yn yr un ffordd, mewn ffordd wahanol. Chi'n gweld, rwy wedi bod yn peintio di allan i Gymru gyda phersbectif hirach, ac fel rwy'n gweud o hyd,